Personaġġ li ħadem qatigħ sabiex jiddokumenta s-snajja' u t-tradizzjonijiet ta' pajjiżna, il-flora u l-fawna tal-pajsaġġ Malti u l-kliem marbut magħhom.
Guido Lanfranco issa għandu 90 sena u fil-ħajja tiegħu daħħal daqskemm normalment daħlu xi tlieta min-nies bħala ammont ta' xogħol. Kellu ħafna fażijiet u ħafna interessi fil-ħajja tiegħu li f'kollha kemm huma Daħal b'ċertu passjoni, b'ċertu ferneżija, b'ċertu entużjażmu. Tul dak iż-żminijiet kollha, qed ngħidu mis-snin ħamsin 'il hawn, jiġifieri qed ngħidu kważi sebgħin sena minn ħajja ta' disgħin, kiteb ħafna, pubblika ħafna kotba, artikli, rivisti, eċċetera Issieħeb u ffonda diversi għaqdiet u dawn l-għaqdiet kważi kollha kellhom l-isem Malta fihom. Hu siefer darba biss f'ħajtu. Għamel xi żmien l-Ingilterra u Wales u ma reġax siefer. Ir-raġuni eżatta u biss jafa. Imma li huwa ċert li f'Malta ma jonqsu xejn. Għandu Malta bħala pajjiż, il-Maltin bħala nies u l-Malti bħala lsien għal qalbu. U dik tiġi riflessa tidher fix-xogħlijiet kollha tiegħu. Il-bidu tiegħu Kien fl-ambjent naturali. Mis-snin ħamsin, anki qabel, mis-snin l-erbgħin, beda jistudja għal rasu x-xjenza, beda joħroġ fil-kampanja, dak iż-żmien bir-rota, ma kellux karozza, ftit nies kellhom karozza. Kien imur kullimkien. Kien pajjiż u pajsaġġ li kien għadu mhux imkisser kif inhu llum, bil-bini, bl-iżvilupp u bit-tniġġis, u kien jieħu gost joħroġ. Kien jiddokumenta dak kollu li jara u kien jużah biex jgħallem, il-ħxejjex, l-annimali, minn kollox. U kien jikteb kotba. Kiteb kotba dwar l-annimali, kiteb kotba dwar il-pjanti, kiteb kotba dwar il-ħut. Iktar tard fis-snin sebgħin, beda jinduna li ħafna mill-tradizzjonijiet Maltin kienu qed jinbidlu u jintilfu għax Malta kienet qed titbiddel ukoll. Allura għamel żmien twil imur għand nies anzjani, jintervisthom, jirrikordjhom, jara daqsxejn x'jagħmlu, jikteb id-drawwiet tagħhom, jikteb l-użanzi tagħhom, x'kienu jagħmlu. U permezz ta' ħafna ħafna recordings ippreserva dak li forsi kien jintilef, it-tradizzjonijiet orali. l-aspetti ta' dua u s-sehem fil-ħxejjex Maltin, eċċetera. Bħal f'kull qasam, dak li fadal biex isir huwa ħafna iktar minn dak li sar. Però hu, fiċ-ċokon tiegħu u bil-limiti tiegħu, bena pedament li fuqu tista' tibni bosta affarijiet Ippreserva d-dokumentazzjoni ta' parti mil-lingwa, ta' parti mill-istorja, ta' l-użanzi tagħna. Forsi mhuwiex storiku professjonali. Forsi mhuwiex lingwist professjonali. Imma b'dak l-entużjażmu u l-passjoni li ġab miegħu, Refa' għall-futur ħafna affarijiet li forsi kienu jintilfu. Tista' targumenta li seta' jagħmilhom xi ħadd ieħor, vera. Imma m'għamluhomx. Hu studjahom, kiteb dwarhom, xandarhom.